Хәзер безнең киләсе спикерыбыз инде күптән безне игътибар белән тыңлап э, килешеп э, баш кагыплар утыра. Дамира ханым Гәрәева Казаннан э, педагог, ел укытучысы, театрлар алып барган кеше. Казан шәһәрендә берничә тапкыр педагоглар арасында дипломнар һәм бүләкләр алган кеше. Монда нәрсәсе үзенчәлекле бу татар телен укыту буенча, татар телен балаларга җиткерү буенча һәм ул безгә бүген татар теле һәм артбук, ягъни рәсем ясау китабын татар теле укыту өчен ничек кулланырга була? Ягъни без бүген беренче тапкыр искә алган татарча контентның бер мисалын сөйләргә тәкъдим итте. Дамира ханым, рәхим итегез, сезнең инде презентациягызга кушылган микрофон сездә. Исәмесез, кадерле көн, э, хәерле көннәр барыгызга да, хәерле кичләр инде кич итә. Бик зур рәхмәт шушы очрашуга чакырганыгыз өчен. Мин бик сөенеп, рәхәтләнеп, канатланып менә карап, тыңлап утырам. Мин үзем Казан шәһәреннән 32-нче балалар бакчасында татар теле тәрбиячесе. Менә мин бүген сезне үземнең педагогик эш тәҗрибәм белән таныштырып үтәсем килә. Безнең чорларга кадәр килеп җиткән төп байлыгыбыз булган ул менә телебез, халкыбызның зирәклеген, традицияләрен, рухын бүгенге көннәргә хәтле саклаган кыйммәтле хәзинә. Менә шушы кыйммәтле хәзинәне, шушы байлыкны яшь буыннарга тапшыру өчен э, бу һәрбер педагогның төп бурычы. Әлбәттә, телне өйрәткәндә, татар телен өйрәткәндә төрле каршылыклар очрый. Телне өйрәнгәндә э, лексик берәмлекләрне истә калдыру өчен күп тапкырлар кабатларга кирәк. Ә менә мәктәпкәчә яшьтәге балалар э, бер үк сүзне Берничә тапкыр анда күп мәртәбә кабатлаганда ул кызыксынуны тиз югалта. Менә Готский, Леонтьев, Занков, Занков кебек күренекле галимнәр шушы мәктәпкәчә яшьтәге балаларының әле ирекле хәтере югары дәрәҗәдә үсеш алмаган дигән фикердә. Менә мин шунлыктан бу яшьтәге балалар тәкъдим ителгән материалны аңлы рәвештә кабул итә алмыйлар һәм тиз арыйлар. Шуңа күрә алар өчен ниндидер бер төсле образлар, җанлы образлар, эмоциональ вакыйгалар кирәк. Менә шул очракта балалар истә калдырырга тиз истә калдыралар, сәләт, сәләтләре көчәя. Ә менә балалар өчен иң иң авыры ул монологик сөйләм төзү. Менә минем алдыма телне өйрәткәндә ничек итеп бу процессны мавыктыргыч итеп, кызыклы итеп һәм шул ук вакытта менә телне үзләштерү дәрәҗәсен камилләштерергә дигән сорау килеп басты. Әлеге сорауга сорау белән җавап бирәм. Ә нигә әле без укыту, тәрбия процессын иҗади юл белән хәл итмибез? Үз кулларың белән нәрсәдер иҗат итеп, телне өйрәтеп карамыйбыз. Бигрәк тә хәзерге чорда, менә хәзерге вакытларда гаджетлар бик югары югары үсеш алды. Бу инде минем әзрәк эчемне дә пошырып аламы, әзрәк күңелне дә төшерә. Кайбер вакытны, кайбер вакытны әле минем ачу да чыгып куя. Бигрәк тә менә транспортта кечкенә балага телефон биреп, аннан менә күп вакытларын шул балалар экран булалар. Ә менә кул эшләре белән шөгыльләнү, бигрәк тә бит әле мәктәпкәчә яшьтәге балалар өчен ул моториканы үстерергә кирәк. Бармак битләре белән эшләп, бармак лар белән эшләргә кирәк. Менә мин шуңа күрә менә шушы методиканы үземнең эшемә маяк итеп алдым. Менә э, хәзер мин сезгә шушы үземнең педагогик ачышымны тәкъдим итәсем килә. Ул ачыш артбук. Артбук ул инглиз сүзе. Аны без әгәр дә татарчага тәрҗемә итсәк, ул иҗат китабы дип атала. Ә, нәк менә артбук, менә шушы иҗат китабы телләр өйрәнү процессында иң кызыклы, иң үзенчәлекле кулланма. Ә, шушы үз эшендә куллана торган иҗат Леонтьев, Лихачев, Сукамльский кебек танылган галимнәренең телләрне өйрәнүдә кулланган хезмәтләренә таянып эш итәм. Татар телен өйрәтү тәрбиячесе буларак, минем үземнең э, эшемдә төп максатым ул яшь буында иҗади эшчәнлек аша туган телне, татар телен өйрәнүгә кызыксыну, тәрбияләү. Халкыбызның тарихын, традицияләрен иҗат итү алымы аша балаларга җиткерү. Куелган бурычларны тормышка ашыру өчен түбәндәге методик материаллар эшләнде. Ул минем татар теле артбук проекты иң беренчесе. Аннан соң инде сезгә күренәме барсы да? Презентация ачылдымы? Әйе, Муса Җәлил күренә иде. Ярый, ярый, бик, бик шатмын. Һәм барлык төркем балалары өчен календар тематик план ул 6-7 4-5 яшьлек балалар өчен дә, 5-6 яшьлек балалар өчен дә, 6-7 яшьлек балалар өчен дә бу календар планнарым бар. Э, эшләү өчен бер э, бүтән э, бүтәнесе тәртиптә дип әйтер идем. Һәм инде Скрабукиның элементлары белән кулланып ясалган татар китапларын бик күп, менә татар методика кулланмаларын. Әлбәттә, мин менә үз эшемдә Скрабукины алымын бик кулланам. Менә сезгә күренә торгандыр инде. Карап үтегез әле менә шушында. Бер

Балалар өчен бик кызыклы. Аларны менә бүклиләр дә. Менә карагыз әле, саныйлар да. Әлбәттә, менә бу полоска буенча алар пиктограммик монда фигыльләр белән үткәреп, алар әти, әни ничи икән дигән җөмләләр дә, гади генә җөмләләр дә төзи алалар. Менә бу уен балалар өчен бик кызыклы һәм татар телен өйрәнгәндә бик татар телендәге җөмләләрне төзү өчен бик кулай. Шулай ук мин скраббук элементларын мәсәлә менә карагыз әле. Менә шушы кечкенә генә бер чәчәк ул минем төрле төстә әлбәттә без башта төсләрне өйрәнәбез һәм һәм инде шушы интерактив уен аша балалар сюрпризный моментны бик яраталар бит инде балалар гына түгел әле үзебез дә сюрпризный моментларны яратабыз һәм менә шулай ачылып китүе һәм инде көтелмәгән сюрприз алу, ягъни монда булырга мөмкин безнең бирем, бирем, ягъни уеннар, төрле эш э, тәртипләре менә шушы безнең э, чәчәкнең эчендә була. Э, тылсымлы сүзләр әйтеп, бу кызыл чәчәк, кызыл чәчәк, кызлар, малайлар кызыл чәчәк ярата дип шушы мәсәлән чәчәкләрне ачып, алар үзләренең не өйрәнүдәге сүзләрне, төсләрне, фигыльләрне, җөмләнең төзелешен бик киң кулланалар. Һәм шулай ук флексагон дигән интерактив уен җыентыгым бар. Артбуклар ясау, менә артбук ясау шушындый ысуллар белән мин мастер-класс үткәргән идем. Улы шәһәр бәйгесендә безнең беренче урын алдым. Менә шушы әлеге авторлык кулланмаларын мәктәпкәчә яшьтәге балаларының яшь үзенчәлекләрен исәпкә алып, укыту һәм тәрбия бирү программаларына читкә китмичә, һәр баланы җәлеп итәрлек итеп иҗат ителде. Эшемдә ә, төрле метод һәм алымнар кулланам. Алар арасында иң киң танылганнары ул эзлекле эшчәнлек ысулы, уен ысулы. кабатлау ысулы, проектлаштыру ысуллары, шөгыльләнү ситуациясен булдыру, тудыру ысуллары. Иҗат китаплары минем эшчәнлек барышында төрле этапларда кулланыла. Ул булырга мөмкин режим моментында да, шөгыль вакытында да һәм кирәк вакытта безнең аны тәрбиячеләр дә, әти-әниләребез дә аларны иркен файдалана ала. Әгәрнең әгәр дә баланың теләге була икән, ул аны өйгә дә алып кайтып китә, әти-әнигә таныштыра, әти-әниләр белән бергә эшлиләр. Менә шулай итеп, димәк, безнең артбук иҗат китабыбыз ул бала, тәрбияче, әти-әни дигән кыйммәтле өчпочмак тудырырга да ярдәм итә. Бу иҗат китабында төрле темалар чагылыш таба. Анда без караган мультфильмнарга да рәсемнәрне буйыйбыз, андагы геройларны табып, аларны диалогка кертеп, менә шушы махсус битләргә ябыштырабыз. Хәтта бала театрга бара икән, ягъни кинога бара икән, менә андагы алган билетны да ул нәкъ шушы үзенең артбук китабына ябыштырып куярга мөмкин, чөнки ул бала өчен яңалык, чөнки ул бала өчен хәтирәләр истәлеге. Э, һәрбер бала, һәрбер балада һәрбер э, балада безнең инде э, менә артбук китабы бар. Артбуклар минем ике төрле була. Ул Аның беренчесе җыелма артбук дип атала, сборный артбук, һәм инде икенче төре ул тематик артбук, тематический артбук дип атала. Артбуклар белән эшләү уртанчы төркемнәрдән башлана. Менә бу минем әлеге презентациядә ул тематик, менә кафе, кафеда дигән тематик э, артбук ясалган, пластилин зоопарк э, артбугы ясалган. Бу балалар белән э, бергәләп эшләнелгән хезмәт. Арыклыклар белән эшләү уртача төркемнәрдән башлана. Бу этапта арыклык эшчәнлеге белән башта иң беренче без таныштырабыз һәм җыелма арыклыклар да без һәр битенә төрле темалар, төрле уеннар багышлый алабыз. Менә бу аларның шушы арыклык битләрендә. Ә менә өлкәннәр, старший группа дип әйтәбез һәм инде мәктәпкәчә яшьтәге балалар подготовительный группалар алар инде артбукның ике төрендә кулланалар җыелма артбукны да һәм инде тематик артбукны да тематик артбук вакытында без инде төрле язучыларга юбилей даталарына төрле вакыйгаларга аерым әсәрләргә багышлый алабыз әлбәттә менә шушындый шушындай эшләрбез безнең бернинди файдасыз үтмәй һәм төрле бәйгеләрдә катнашып балаларыбыз безнең дипломларга төрле сертификатларга төрле без Аллага шөкер дип әйтәбез инде урыннар алып барабыз. Менә хәзер инде мин сезгә менә шушы артбукта без нәрсәләр кулланабыз. Артбук вакытында без төрле материаллар куллана алабыз. Анда без чимәләр дә, сәйләннәр дә, хәтта менә төрле-төрле тасмалар да, поеткалар да, тукымалар да, төсле битләр дә, җепләр, наклейкалар, пиктограммик текстлар, э, скраб интерактив уеннар менә чын-чынлап ул инде безнең иҗат дөньясы. Ун тапкыр ишеткәнче бер тапкыр үз күзләрең белән күрү бик яхшы дигәннәр безнең әти әби бабайларыбыз. Әйдәгез, менә хәзер мин сезгә менә әлеге китап Муса Җәлил әле күптән түгел генә яңа табадан төшкән китап дип әйтим, Муса Җәлилгә багышланган Артбук иҗат китабым бәйдә булды. Шушыңа без видеосын карап үтик әле. Китап битләре белән таныш, якыннанрак таныша аласыз. Ә, безнең кайда әле ул хәзер безнең презент видео видеобыз хәзер кабыначак.

бик зур рәхмәт э, шушы муса биргә багышланган безнең э, мондый китапларым әлбәттә мине бик күп төрле Ә, балалар белән без аны үзебез бергәләп ясыйбыз. Һәрбер баланың менә шушындый үзләренең артбук дигән үзләренең китаплары бар. Без аны иҗат китабы. Ә, һәрбер теманы ә, ачыклаганда алар үзләре шунда шушы артбукта эшләп без татар телен өйрәнәбез. Ә, менә якын карап карап итеп әлбәттә тагын бер нәрсә әйтәсем килә шушы китапларны ясаганда мин пиктограммалар кулланам пиктограммик текстлар пиктограммик таблицалар пиктограммик квадратлар менә алар балалар татар телен өйрәнгәндә телне өйрәнгәндә бик үзенчәлекле алар тиз истә калдыралар аларны Әлбәттә, артбук белән эшләү дәверендә безнең эшебез нәтиҗәсез калмый. Беренчедән, балалар безнең лексик материалларны тиз туплыйлар. Аларны игътибар белән тыңлыйлар. Белемнәрен тормышка ашыруда аңлы рәвештә куллана алалар һәм җөмләләр төзергә өйрәнәләр. Диалогка чыкканда сорау, инкар, раслау җөмләләрен төзегәндә авырлык тудырмыйлар һәм үзара аралашуда башлыйлар. Э, шуңа күрә э, методик безнең оешмаларыбызда, методик э, безнең җыелышларыбызда мин татар теле тәрбиячеләренә дә шушы белән эшләүне тәкъдим итәм аларга да бик ошый алар да аларны кабул итәләр бу безнең кыскасы гына әйткәндә менә рабочий тетрадь дип әйтәләр бит менә шундый дәфтәр формасында алып барыла Ә, Сорауларыгыз бармы? Аңлашылдымы? Ишетелдеме?
Дамира ханым, бик зур рәхмәт. Ә, Бик рухланып, рухландырып сөйләдегез. Ә, Һәм монда ә, инде сорадылар, ә, кайдан алырга була дип, календарный планны кайдан алырга була, ә, бу китапны кайдан алырга була дип. Һәм Фәрхәттән бер сорау, ә, татарча темага кагылмаган этномәдәни булмаган темаларга охшаш татарча артбуклар бармы ди ә, мин инде электрон почта аркылы җибәрә алам теләүчеләр өчен минем үз кулымда дип әйтә алам инде китапны китапны да шулай ук ә, китаплар әлбәттә минем андый теге бирелә торган Ә, китаплар минем алай ә, җибәрелә торган түгел. Үзебезнең ул ә, балалар бакчасында гына балалар өчен, әти-әниләр өчен, үзебезнең тәрбиячеләр өчен генә эшләнелгән. Теге читләргә, башка кешеләргә тәкъдим итә торган әлеге китапларым юк. Ә менә интерактив уеннарына аерым менә шундый Кухня менә э, тагын берсенә танышып китәм. Алар бик кызык менә. Төрле менә шундый интерактив уеннар белән эшләнер. Менә мәсәлән, менә интерактив уен ул минем татар милли киемнәре белән таныштыру. Э, балаларга әлбәттә селкенә торган теге э, гел шундый уеннар кызык. Шуңа күрә шундый скрабукины элементларын кулланып ясалган минем Бик күп. Мәсәлән, менә булса, менә минем өем. Мин өй темасына багышланган. Әлбәттә, ул экранда бик э, яхшы булыр иде ул. Э, менә шундый. Бар тола торган, чыга торган, тагын э, хәзер хәзер менә монда бик кызыклы гына менә менә шушындый мәсьәлә ачылып китә торган менә библиотека формасындагы китапларым бар тагын берсе берсе бик кызыклы гына бер уены бар иде монда минем
фәрхат мин инде этномәдәни темага кагылмаган ике не күрдем ике әйбер күрдем фәрхаттан сорау шунда дамира ханым татар темасына кагылмаган этномәдәни темага кагылмаган башка темаларга татарча артбуклар бармы дип татар телендә уйнап була торган укып була торган шундый артбуклар бармы дип сорый
артбук темасын төрле телләрне өйрәнгәндә дә кулланып була Э, татар телен өйрәнгәндә генә түгел аны э, миннән балалар э, тәрбиячеләр окружающий мир өйрәнгәндә дә мәсәлән табигать дөньясы белән таныштырганда да куллана алалар төрле темага багышланырга мөмкин арытбуклар әйтәм бит әлеге минем арытбуклар интерактив уеннарым әлеге безнең балалар бакчасы өчен ясалган Мин аны сезгә дә тәкъдим итә алам дип инде теге сатуга бирә алам дигән сүз түгел. Ә менә ясарга, үз кулларың белән эшләргә, менә шул методик э, метод алымнарны кулланып эшләргә мөмкин дигән э, сүзне әйтәсем килгән иде. Ә сез ниндидер э, остаханәләр, воркшоплар уздырасызмы? Бакчадан тыш. Ә, ә, мастер-класслар минем тәрбиячеләр өчен. Үзебезнең татар теле тәрбиячеләр өчен районнарда. Приволжский районда без Приволжский үткәрәбез.
Ярый, бик яхшы, бик кызыксындырды темагыз. Так, Фәрхат нәтиҗәдә ясап куйды, ысул буларак тәкъдим итәсез дип аңладык дип. Әйе, без, без дә шулай аңладык. Рәхмәт бик зур.